Ti ki pariu. Nos ia nos ta di fatu van dame, telefone ka sa da dretu. Sa di fatu van dame. Kes kusa ke ben la di Kau Verdi, pa ken ta zeka diabu, pa tudu ken ku ladera. Mas, N ka ta kabisa un mudjer. Dja N sta nha bazofi, N sta di fatu van dame, si nha bai ta unda baza pus dintu bus. Abo yo bai. Abo yo bai. Mozinho, hoje sexta-feira, amanhã nunca tem trabalho, hoje é comi bebe nha grogo, não tá comer, não tá beber. Nhos caba não tá mostrar nhos cusé que não sabe faci, gosi li, gosi sabem pui, djan fla kel mulher pa toma atenção, Mi karu nka teni nka mesti osi karu mi mesti la kau verde mi li nka mesti karu si nka ma na bus ke tu na dan kel fus si nu ka mata kunpanheru ningen ka ta mata kunpanheru nsa ri na nha tiritoriu nsa na nha tiritoriu ya nfla nunka mas Ka bu ba da pé ku baza fogu dentu di kusa. Yen fla. Si bu ma e mudjer, ui, ui. Nho spera nho stoi ku se kin sa kume gosi. Nho zui a kin ta da nho suku na boka stanku nho stoi ma mi nka nho skolha. Nha fla nhos más di 50 bes pa nhos ka ben ka ku mi. Ami. Nha fla nhos más di 100 bes pa nhos ka ben ka ku mi. Nhos oku se ki N sta purriba ka txupa li. Riba katxupa, riba katxupa, katxupa Kel li ki ta pô-mi ta da kóbu Ku ta pensa diabu dja ka mudá Dja N fla nhos kantu bês ma mi é ka nhos koléga Nhos ta manda ba-ba, nhos ta ladra txeu Má nhos tera nhos ka ta bai pa nha bai Ku nha ba sabe di mininu Nhos ka ta bai pa nha ba sabe di nhos mai Ordenárius, vagabundus Nhos oia kuza mau ki dja kumesa fika di kel jetu Nhos oia katxupa Ami nen ka ta liga Toremba nau El ka txupa kel-li, kel-li é kusa di mamai. Ka txupa nen ka sa fase-l nau. Oxi N ka sa fase-l nau, N sa fase-l ti manhan. Oxi é fin di simana, oxi é ku mi ka txupa rapidi. É kuzê ki N sa ta ba kuze ka txupa. N ka ta kuze ka txupa rapidi. Lósa nen ka sa ta laba. Sô un kusinha di sal. Ka txupa N ka sa pa ka txupa nau. Ya N bisti sima N sta ba zofa li, si bu ta pensa N ka ta mau, N ka ta koka ô N sta ta brinka. Dja N abiza kel mudjer, nunka más, nunka más. mas ficha kadiera bu kusa sai kuacha na kabesa dja bu sai dali ma kel la nka ta nunka koi muzi kel e ka txupa ku mantega di kiminta e kuzê e kuzê bo bu ka gosta txupa di el kel li bu ka ta kume kel peo so ntra kabelu sta sima duru nka sa ta tra kel peo no nho ta nho pudon nsa mutu feyu nsa na diretu sinon es ta fla ma nka sta prontu ave maria ave maria ami ndexa karni pa la.

Onde bu tá bai? Onde nu crê bai? Bu tê kó bai? N ta deta si mê bu sta. N ta txoma ke mudje ki ta ba baza fo dintu trangos. Uhum. Calor djaran. Uhum. Cal tem nada mas sabe. Kuta kumi kusa di modi bu mai.

Kazaku é tão bonito ka tra ngana tra mano tinha ki ta tra como assim calor dja toma na mi usa é pensando na natureza ah nho Deus nho dan cada vez mais coragem para levanta mas firme mas trabalho N ka debe ningen, pa N ka torna nen ningen, ma N ba bai inbrasa nha mai timenti tene vida. Si nhos ka kre, nhos ba mata kabesa mi, ka nhos skolé. Tene kusa ki ki mi N ta lenbra ben koli ki N ka ten kume, pa N gorda rapazinhu, pa N gorda kele, pa N gorda kele, pa N gorda kele, pa N po juelhu na kabesa.

Kila nha fidju ki dan. Nha rapazinhu ki dan. Nha rapazinhu más grandi. Kel ki pari ki dan netu. Ka kel rapazinhu bin ka dan. Kel-li so N kume gósi, mi i nhos dôs. So N bebe, nhos dôs konsigi ta faze-l. Ave Maria! Dja kumesa kenta bóita. Mon sinhu, oji N sta sima ki boi ki sta dentu kasa monti ténpu, ki dja kapri. Ta kapu ta sai ta kor ta pasa ponta ma mi son kontra ku kel mudjer ki bazan fus dintu bus n dismaia n kapu n kada na txon. Uum parti mas sabi na kuzé kuzé un akuda ku boka riba kongu ki bu mai ba panha na na lugar ma bu su ka ta manda bu mai dinheru oca ma e traba kongu e traba tudu kuza ka traba nau. Osi bo ka ta kuida di uma eu ta nada fazi meu kata malandro. Kachuba na fervura. Nós não está na brincadeira, mas é que diabo ia levanta. Porra, minha mãe, que menta, que custa na coisa, sabe? Kel di Diós ta ben, ka ta panha ningen ki ta pâde, ma N sen panha ki N da ku pila mundu ta pâde, tanbê mi nun ta da kumida. Ka djuba es ta minta na férias, pui na es ta kuzidu. N toma un grogu den baxu di kel Na kel linha di kadera, mosinhu, ke kuza ki nha ta sabe kuze mô? Nhos ta manda. Ta pensaba, mosinhu, primeru grogu ki N tonha, kanni oxi nha manda pa mati kaiata.

O sonho que eu tenho é que minha sabe que mina mundo. Homem tá trabalha, homem tá passando esse filho, homem tá reventando essa cadinha, zequinha de vez em quando, homem que tá pai tá ninguém, homem filho de bom alguém, dentro de sombra que tá ganhando sabe. Ezajeru por ora, kel-li é ka brinkadeira. Ta bai ta kume, ta bebe, ka ta faita ningen. Ami N ta faita algen so ku obu. Katxuba ku mantega baka ki ben la di Kau Verdion. Ami N ka ta faita ningen, mi N ta faita so ku obu ki N ta faita mudjer. Prontu. Mosinhu. Dia 8 ki ta ben li, si nu ta ta ben ta Rintu Fransa, ki parse-m ma ki é dia pa ba ku bo ta trabadju pamodi kuzê bedju ki nho ka ta sa kuzê ki ta kontise ka nho nho pripara dipôs praia ta sai na mos nizio ka nho sa txera bes go kenha ki ia kume kusa di modi si mai. Kenha ki ta da si mai valor? A ku ba fera, ku bai ku ben, ku ben ku kusa ki. A ku ba fera, ku ben ku kusa ki yo mai ki pu na maleta, ku ben ku yo fasi, yo xinta, yo kume, antis sta prontu ya bu sta fartu, N da mai valor. Mo sin kele, N ta kume si klen baza fut dintu di otokan.